Peidiwch neb a mynd i ystorias am wyliau os taw dyn beth mae eisiau yw bod ar y tras trwy'r dydd am bythefnos. Dwi i ddim fel na. Y Costa Verde yw i, Verde, glas. Mae'n bwrw glaw lot yma, mae gyda ni goed, mae gyda ni mynyddoedd eang, ac anifeiliaid prin ynddyn nhw. Mae gyda ni fwyd arddelchog, a mae'n enwog am hynny, ymysg Sbaenwyr eraill. A nawr, mae twristiaeth yn dod yn lot fwy pwysig na fi oedd e, oherwydd, fel yng Nghymru eto, mae cyfoeth y glo wedi mynd. Mae Asturias, fel Cymru, yn chwilio am ddiwydiannau'r dyfodol. Mae pawb, dwi'n meddwl, ar ôl blwyddyn o bandemig, yn dechrau meddwl am wyliau perffaith rhywle arall. Ond dwi, fel sy'n ni'n teimlo hiraeth am rhywle arall, achos mae nawr yn gymryd rhan ohono fi. Dwi'n ysu am gael gweld y lle a'r bobl. am wynto'r blodau, am flasu'r ffrwyth. Ar fore fel hyn, am glywed cymdoges yn hogi pladur ac am roi fy nwylo yn y pryd. Mae'r mor gryf â hynny. Ystyr teitl y llyfr Het Westawellies yw y tywydd sydd gyda ni fel garthwyr. Mae garddio yr arfordir Asturias yn bleser ond mae'n waith caled hefyd, achos mae popeth yn tyfu, nid dim ond y pethau chi eisiau. Mae'n dwymoch na Cymru, ond mae'n bwrw glaw lot. Mae'r lleithder yn gallu bod yn broblem, a mae'r malltod sy'n dod ar dato a tomatos yw'r broblem fwyaf sydd gyda ni, gweud y gwir. Ni wedi bod blynyddau yn chwilio am, am rhywbeth i ymladd yn erbyn hynny, a, a mae yna ar y sait gyfrinachol yn y llyfr. Mae pethau eraill, er enghraifft o renne a lemons, yn dod yn dda bob blwyddyn. Mae Fiesta'r Sbaen yn enwog A mae studios a mwy na eisiau ohonyn nhw yn, yn lleol gan fwyaf. A beth ydyn nhw? Ydy yr hen William Mabsant. Bydde wedi bod yn gyfarwydd iawn yng Nghymru 500 mlynedd yn ôl. Ac oherwydd y diboblogaeth sydd wedi bod, a bod y pentrefi nawr a ddim digon o bobl i gynnal ei fiestas, mae'n hawdd i newydd ddyfodiaid i gymryd rhan, i ymuno. Dim ond bod chi'n dod i'r wisg ymlaen, dysgu'r caneuon a dysgu'r dance maids. Bydd y llethrau hyn sy'n dros fil o fetre o uchder o dan ei radrwr geiaf. Ym mis Ebrill, ail ymddengys y dole bach o laswell a blodau'r gwanwyn. Porfa Alpaidd sydd yma, tir pori da yng nghanol ardaloedd serch a chreigiog. Nid bod y da yn aros ar y ddodd. Unwaith pan oedden ni'n dychwelyd o daith gerdded i'r Feg a Deario, bu'n llwybr groesi gur o wartheg newydd ddyfodedig, gyda'r lloi a anwyd yn y beudy i lawr yn y dyffryn. Roedd y lloi wedi dechrau blino ar yr holl gerdded, ond i Mame wedi dwli ar fod unwaith eto yng ngwlad 'i haf. yn cael blasu sbrigau tyner y perlysiau yn y mannau priodol. Mynnai ambell fuwch ddringo llythrau anodd i lecyn hoff oedd yn arbennig iddi hi, a dechrau pori yno gan anwybyddu creo'r llo. A dyma gyfrinach y camino y llwybr. Mewn gwirionedd, does dim ffordd iawn. Mae yna ffordd sydd ag arwyddion swyddogol, ond fel yn amser yn cyn deidiau fil o flynyddoedd yn ôl, mae'r daith i hun cyn bwysiced a'r cyrraedd. Iddyn nhw, roedd gorchfygu helyntion amrywiol y llwybr yn rhan o'r broses ffydd. I ni, mae'n brofiad i'w fwynhau y rhan fwyaf o'r amser. Dim ond cofio, Cadwch y mynyddoedd ar y chwith, y môr ar y dde. Bydd yr haul yn codi ar eich ysgwyddau ac yn machlud o flaen eich llyged.